Juventus Club Vero Amore, nirringrazzjakom tal-li erġajtu naqtu maħna dan il-seba podcast, din id-darba għedin għamnek ma' Wayne, grazzi Wayne tal-li eh, għazilt li ta' ċerta din l-istadina l-lum. Eh, Nitolbukom jissegwu din l-intervista ħajkolli ma' Wayne, ovvijament u konverzazzjoni ħajkonna fl-imkien l-lum. Eh, Wayne, palma nibda kull podcast ma' kull membri tal-komitat fil-passat, nishtiq ovvijament nibda billi Insaqsik tagħti ftit introduzzjoni dwarek eh, fuqek u l-rwol tiegħek fil-klabb eh, x'inhu. Mela, nsellimlek Alejandro u nirringrazzjak ta' din l-opportunità sabiħa li qed ittina l-membri tal-kumitat biex il-membri tagħna jsiru jafuna aktar mill-viċin u proset tal-inizjattiva sabiħa li qed tieħu. Eh, Insellim il kulħadd jiena Win Butiġiġ, għandi 35 sena, nissewweġ u għandi żewġ tfal. Elias u Andrea. Fil-kumitat ili għal dawn l-aħħar tliet snin, jiġifieri jiena wieħed minn tal-aħħar li dħalt fil-kumitat, jiġifieri ta' qabli kollha kienu ħafna iktar antiki minni, u bħalissa l-kariga li jiena ninvolvi f'dan il-kumitat huwa ta' Direttur Attivitajiet Soċjali flimkien ma' Brian Degabriele u Assistent Segretarju. Jiġifieri ħafna mill-membri tagħna lili jafuni fl-uffiċċju Ta' hawnhekk li niftħu aħna, ġast infakkar il-membri li aħna niftħu kull nhar ta' Tlieta u Ħamis mis-sitta u nofs sa tmienja u niftħu wkoll kull qabel logħba tal-Juventus siegħa qabel il-partita.
Sewwa. Semmejt lilek tliet snin fil-Kumitat. Nassumi li ovvjament l-istedina kienet fuq il ġiet mill-President Joseph Fenech. Kif tiddeskrivi lil President il-ġo inti, fl-esperjenza li għandek miegħu? Bażikament naħseb dan huwa s-seba' podcast. Naħseb is-sitta ta' qabli ħadu l-kliem kollu li kellna biex niddeskrivu l-President. Jiġifieri f'dawn it-tliet snin nista' nikkonferma dak kollu li qalu fuq il-President tagħna, nista' nikkonferma li għall-klabb il-President huwa ħajtu. Jiġifieri naħseb li kieku m'għandniex President li jgħix għall-klabb, ma naħsibx li għandna din il-ġawhra hekk sabiħa. Jiġifieri ma naħsibx li huwa l-isbaħ f'Malta biss imma wieħed mill-aqwa u l-isbaħ klabbs li hawn fid-dinja. Jiġifieri President jaħdem bla waqfien, il-ħin kollu jara x'ħa jivvinta biex inkunu l-ewwel u qabel kollox jiġifieri u ovvjament l-hena tiegħu meta jara l-klabb mimli Bil-Juventini kollha nieħdu pjaċir, jiġifieri ma niftakar l-aħħar fil-final tal-World Cup tal-Euro kellna fuq il-bejt ippakkjat u s-sala u l-bar kulħadd mimlijin, jiġifieri naħseb smajt għid qatt ma ra daqshekk nies il-klabb tagħna. Jiġifieri nħeġġeġ lil kulħadd jattendi ħalli l-klabb inżommuh ħaj u ovvjament inkunu qed nirreċiprokaw lura l-ħidma li jkun qed jagħmel hu għalina l-membri. Ekku.
Min ħa tiegħek issa Wayne? Forsi tgħidilna kemm ilek issegwi lil Juventus u liema hi l-iktar memorja li għandek għal qalbek. Issa kemm min-naħa ta' Juventus kemm min-naħa forsi tal-Kumitat ukoll. Ekku, mela ovvjament kif jgħid il-President aħna l-Juventini nitwieldu Juventini. Jiġifieri jiena ili nsegwi lil Juventus minn meta kont tifel ċkejken. Bażikament meta kont żgħir ma kellniex il-faċilità li naraw il-Juventus mid-dar tagħna. U niftakarni ġifieri ta' tifel żgħinnar ta' Ħadd, għax missieri ma jsuqx, konna ninżlu mill-Mellieħa għal Birkirkara u mbagħad nimxu għal Melita Gardens biex immorru l-klabb biex insegwu l-partita tal-Juventus. Niftakarni nitilgħu lura u mbagħad insegwu novantesimo minuto biex naraw il-gowls ta' dik il-ġurnata. Ovvjament, memorji hemm sbieħ, ovvjament, meta tara t-tim tiegħek jirbaħ it-tazzi, jirbaħ l-inuri aħna l-Juventini mdorrijin li kull sena nieħdu l-unuri kollha huma sbieħ, speċjalment jekk tirbaħhom fuq rivali tiegħek, il-logħba kif tiġi. Però Issa ngħidu li ilna noħduh, is-Super Cup ilna noħduha, allura ikolli nagħżel in-1996, jiġifieri hawnhekk ċari daqs il-kristall, il-gowl ta' Ravanelli kontra l-Ajax u l-penalti ta' Jugovic li rbaħna ċ-Champions League u ovvjament il-gowl ta' Del Piero kontra r-River Plate fejn irbaħna l-Intercontinental Cup. Fil-fatt jiena t-tifel tiegħi għandu tnajn u sas-sena l-oħra kont għadni ngħidlu inti għandek tmien snin u taf li l-Juventus dejjem jieħdu l-kampjonat. Jiġifieri nirbħu meta nirbħu dejjem kun sodisfazzjon tara t-tim tiegħek jieħu l-unuri. Ġifieri kull logħba hi sabiħa, kull final li tirbaħ ovvjament. U mbagħad ikollna d-diżappunti tagħna meta nitilfu bil-kontra. Ekku, għandek raġun hemmhekk. Barra l-futbol imbagħad, eh, forsi dina xi passatempi eh, li għandek barra l-futbol, ma tkun meta ma tkunx qiegħed eh, tara l-Juventus jew segwi l-Juventus. Ara, bażikament jiena l-futbol dejjem kont inħobbu. Għamilt sa 25 sena nilgħab il-futbol, ġifieri kont lab mal-ħibs, lab mal-mellieħa, mal-insida, mal-inġar. Ovvjament kelli nieqaf ħabba l-inġeris li kont insofri fl-Irkoqqa. Illum il-ġurnata ħabba tfal u impenji oħra ġifieri għaddej bl-istudju tiegħi ma tantx insib ħin għall-passatempi. Ovvjament il-ftit ħin li jkolli nipprova nqattgħu mal-familja ovvjament issa llum il-ġurnata t-tfal bdew it-training tagħhom man-nurseries allura fost il-weekends ikolli niġri bihom għal training, l-istudju tiegħi, ix-xogħol, il-homework tagħhom.

ukoll inħobb inġibu fis-segretarjat meta niftaħ, jiġifieri ħalli nderrieh minn meta jkun età żgħira, ovvjament nippruvaw nrawmu t-tfal tagħna, ħalli 'l quddiem insibu min ikun jista' jmexxi u jagħmel dan ix-xogħol volontarju li nagħmlu aħna.
Sewwa wisq. Nhar ilu daqsxejn issa 'l fuq dawn nitlu iktar fuq il-futbol li ovvjament hu t-tim tagħna l-Juventus. Ikolli nsaqsik, inti semmejt li għamilt xi snin tilgħab. Ovvjament nassumi li kellek esperjenza taħt coaches differenti, ovvjament. Ikolli nsaqsik liema filosofija jew liema x'tip ta' futbol l-iktar jogħġbok? Taħseb tiddeskrivi lilek innifsek bħala konservattiv fejn jidħol futbol jew inkella tpreferi tkun fuq l-attakk? Jiena nippreferi futbol offensiv, jiġifieri jattakkaw, jiġifieri bil-wings, konna l-full backs dak iż-żmien ta' Lynch Steiner issibu winger, attakkant, jiġifieri togħġobni dik il-formation anke fiż-żmien ta' Conte meta konna nilagħbu bi tlieta wara three five two, jiġifieri futbol avvanzat. Ovvjament naħseb, ma nafx taqbilx miegħi, dan il-futbol għadna nistgħu naraw futbol Ingliż, naraw ħafna veloċi, timijiet żgħar tara l-Liverpool jagħtu ħamsa, tara s-City jagħtu ħamsa, il-Manchester titlef tlitu, jiġifieri naraw wisq gowls. Ovvjament ma nafx taqbilx il-lig Taljan, naraw it-timijiet Taljani bin-nazzjonal b'kollox iktar iħobbu jilagħbu logħba difensiva, jibżgħu għar-riżultat, ġieli tara tara l-Juventus jilagħbu ma' tim ta' nofs il-klassifika, għaxra wara l-ballun, li dawn it-timijiet ma jħallukx tilgħab il-logħba tiegħek. Sfortunatament imbagħad tkun qed tilgħab magħhom jew isibulek goal u ituk kedda biex iddawwar ir-riżultat jew kuntenti bir-riżultat ta' xejn b'xejn li ma jqalgħux il-goal u dawk it-tipi ta' timijiet ma jtukx iċ-ċans turi u tilgħab il-futbol offensiv u sabiħ. Ovvjament tattakka, tasal sal-kaxxa jkollok terġa' tibda lura. Allura naħseb il-futbol Taljan qed narah wisq qiegħed iktar jibżgħu għar-riżultat, kulħadd jieħu l-punt li jista', jikseb xi punti, allura qed nara il-futbol Taljan narah ftit medjokri ħdej kampjonati oħra bħal l-Ingliżi u l-Spanjol.
U sa ċertu punt, ġifieri, kollox mhux sa ċertu punt, huwa sigriet magħruf, sigriet mhux sigriet xejn, huwa magħruf il-fatt li Allegri il-Juventus dejjem hekk għalhemhom jilagħbu. Bil-lejem rajnijom jibżaw eh, għal clean sheet, un-bat ħalli jisibu l-gowl, ħalli jisibu l-ċans għal gowl. Meta tara l-Juventus jilabu hekk allura taħt Allegri issa. Eh, xtejt fil-fond ta' qalbek, tgħid eh, kemm nixtieq narhom jattakkaw iżjed jew kellha ġest uħu gostarhom u tgħid jalla jasal ir-riżultat. Lejla naħseb illum il-ġurnata Sid Knight Nippreferi nilgħab medjokri u nirbaħ u ħadna tliet punti, milli nara wirja stupenda u niġu draw jew nfallu l-punti. As such, fl-aħħar mill-aħħar, il-punti u l-klassifika tgħinek. Ovvjament nippreferi, ovvjament nixtieq nara t-tim tagħna jibbrilla u kulħadd ikun stilla. Però ovvjament nippreferi ngħid li l-importanti li jiġu t-tliet punti. Tista' tilgħab tajjeb u tilgħab ħażin, l-importanti li l-ballun jidħol fix-xibka u nilħqu. Speċjalment dak żmien ġifieri kif bdejna bdejna ħażin. Eżatt.
Ma hekk ġiet tara l-logħba kif ġietna mal-Empoli nattakkaw nattakkaw u tellgħuna ballun u tlifna tliet punti. Mal-Ispezja ġranna l-istess, irbaħna tlieta bi tnejn tittieħu kedda iktar. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar il-punti jiswew fil-klassifika sa kieku ma tlifniex mal-Empoli u mal-Udinese bżajna r-riżultat. Kieku illum tkun storja differenti u l-klassifika qegħdin ħafna iktar 'il fuq. Jiġifieri l-punti jiswew, jiġifieri l-importanti li tirbaħ il-logħba. Le hekk hu minn daqshekk. Però inti semmejt eżempju li inti preferiet tilgħab medjokri u jasal ir-riżultat. Però Juventus dan l-aħħar jidher li t-tim qed isib il-forma. Niftakru fil-bidu min ix-xejn kontra liema avversarju kien, rajna lil Allegri f'konversazzjoni ma' Chiellini ma ngħatatx l-għajn u bdew jgħidu jekk hu vera, bdew jgħidu dan mhuwiex tim. Hekk bdew jgħidu flimkien jiġifieri dawn. Però naħseb it-tim jidher li qed jingħaqad. Ekku. Jiena Naħseb li mhux Allegri u Chiellini biss qalu għalik il-ħaġa, naħseb aħna s-supporters Juventini wara l-ewwel tliet logħbiet b'Roma l-Udinese, telfa ma' l-Empoli, tlifna ma' Napoli. Jiġifieri naħseb mhux huma biss qaluha, naħseb kulħadd beda jgħidha għax aħna m'aħniex imdorrijin naraw dak it-tip ta' logħob, mhux imdorrijin naraw dak il-Juventus, però min-naħa l-oħra naħseb li dan anke fil-ħajja Il kull bidu huwa diffiċli. Ma ninsewx li fil Taljan kien hemm il plejers ġew minn man Nazzjonal bil Euro, kien hemm il plejers Sud Amerikani kellhom il Koppa Amerika, jiġifieri Allegri daħal ġdid, jiġifieri naħseb ma stennejniex xejn aħjar fil bidu meta tqis dan plejers ġejjin sejrin friendlies fil bidu ma tantx kellhom biex jissetjaw, jiġifieri kollox ma kollox Issa qisu qed joqogħdu l-players, forsi l-akkwisti ta' Locatelli jaqdilna nofs il-ground. Allura t-tim ġej bil-mod il-mod u l-wirjiet qed ikunu ħafna aħjar mill-ewwel tliet partiti. Però stennejtu dak il-bidu iebes inti? Ħa nkun onest, ma stennejtux u jew ma xtaqtux. Però meta tqis il-bidla ta' kellna coach, ħa nkun onest pereżempju fil-każ ta' Pirlo, forsi jiena wieħed mis-supporters li ma qbiltx li li tkeċċa Pirlo. Għall-fatt li naħseb li l-wlied tal-Juventus kienu ilhom qed ibattu mill-aħħar sena ta' Allegri. Eżatt, naqbel miegħek perfettament.
U mbagħad morna s-sena ta' Sarri, u mbagħad Pirlo kien kif jgħidu bl-Ingliż iċ-cherry on the cake. Jiġifieri Għalkemm is-sena l-oħra forsi ma ħadniex il-lig, ma ninsewx ħadna l-Koppa Talja u Pirlo rnexxielu jġib eh, post fiċ-Champions League. Jiġifieri minn naħa tiegħi kieku kont nista' il-Pirlo kont intih iċ-ċans għal din is-sena. Ovvjament, ir-ritorn ta' Allegri kien pjaċevoli, ma ninsawx fil-ħames snin tiegħu ħadna ħames kampjonati, Ħadna erba' Coppa Italia, żewġ Super Cups u tlifna darbtejn iċ-Champions League. Ovvjament nistennew, nisperaw li Allegri jġib l-erba' snin l-imbirka Champions League. E ġifieri, u bl-akkwisti l-ġodda, ovvjament, sakemm jerġa' jissettja kollox, u qed nassumi hemm oħra, il-fatt li kellna plejers bħal Chiellini, Bonucci, Marchisio u Fletta bdew jikbru, ovvjament illum il-ġurnata bi plejers ġodda u iżgħar, sakemm it-tim jerġa' jiffunzjona jingħaqad bil-mod il-mod it-tim issa ġej bil-wirjiet tajbin ġifieri.
Sewwa. Isek tajtni raġuni għalfejn it-Timber Eye Mine hemmhekk. Però issa dan l-aħħar irbaħna seba' logħbiet minn tmienja. L-aħħar seba' logħbiet mill-aħħar tmien logħbiet irbaħnihom u qed naraw bħalma ilna nafu ovvjament li l-konsistenza hija ċavetta biex titla' fil-klassifika. X'taħseb li nbidel sal-perjodu pożittiv issa allura? Mela, issa kif qed ngħidu ilna tmien logħbiet ma nitilfu, seba' rebħiet u ħadna d-draw mal-Milan. Jiġifieri kif qed ngħidu naħseb li issa t-tim issettja forsi dak li jkun il-player sab il-pożizzjoni fejn jista' fejn hu l-aħjar li jilgħab, forsi d-draw lill-Allegri, però naħseb waħda mill-aħjar deċiżjonijiet li għall-bidu ma kont xettiku fuqha kien fit-28 ta' Awwissu Meta Ronaldo ħalla lil Juventus issa, naħseb għall-bidu kulħadd kien qed jgħid x'qed nagħmlu meta trid tqis rebbaħna ħafna logħob, però naħseb konna niddependu wisq fuqu, it-tim kien jilgħab wisq għalih iktar milli jilgħab għal Juventus u speċjalment meta issa nara intervisti bħal Chiellini u Bonucci, Bonucci qal ora abbiamo umiltà Prima giocavamo solo per Ronaldo. Tisma' l-kelliem jgħidlek meglio se Cristiano Ronaldo fosse partito prima. Jiġifieri ovvjament aħna li ma nkunux hemmhekk iktar kont naħseb li l-players għax għandhom ir-Ronaldo ituh il-ballun forsi jista' jivvinta xi ħaġa Ronaldo. Kienu jqogħdu fuq.
Eżatt, jiġifieri jekk ma jilgħabx Ronaldo tajjeb, ir-riżultat ma jiġix. Naħseb illum il-ġurnata t-tim iktar jgħad trankwill, Kont qed nistenna li ħa jkollna l Dybala ħa jkun il player tas season li jieħu t-team f'idejh bħala captain ovvjament. Ovvjament sfortunatament qed ikollu ħafna injuries u nazzarda ngħid li hemm Allan Chiesa li għadu player żgħir ma t ikollu wirjiet stupendi. Fil-każ fil-fatt kont se ngħidlek Chiesa qisu qed isir qisu Ronaldo tagħna. Eżatt, jiena ngħidna d-debent naħseb Chiesa huwa wieħed mill-aħjar akkwisti li għamilna u l-aħjar plejer li għandna bħalissa. Ovvjament it-tim issa ġisu kompatt, jiġifieri erba' logħbiet ma naqalgħux gowl, clean sheets, jiġifieri Szczesny fejn fil-bidu kkritikajnieh issa qed ikun tajjeb, id-difiża fejn qabel konna nirbħu 3-2 issa qed nirbħu wieħed b'xejn, erba' logħbiet, Jiġifieri sinjal tajb li ovvja, mhux qed niskurjaw gowls imma mhux qed naqalgħu lanqas. Jiġifieri r-riżultati ġejjin, jiġifieri d-difiża hi sassettjata u jilgħab min jilgħab, b'daqqa jilgħab Chiellini u daqqa Bonucci ma' de Ligt. Nofs il-grawnd Locatelli ma' Bentancur narhom qishom issettjaw ukoll, jiġifieri naħseb għandna nofs il-grawnd mhux ħażin, għalkemm naħseb li jonqosna dak il-plejer attakkant tal-kaxxa li jagħmel differenza ġifieri ovvjament kien għadu plejer żgħir għadu ġej ġifieri għadna qed nistennew iktar minnu u Morata nistenna naqra aħjar minnu wkoll ġifieri Mela, naqbel miegħek hemmhekk. U interessanti li ehm, meta jisuġġi is-suġġett tal-attakk ma' fuq podcast oħra wkoll kulħadd jgħid illi hemm bżonn dak il-plejer tal-kaxxa. Issa Morata ġibni biex ikun dak it-tip ta' plejer però qisu Mhux qiegħed jagħti dik il dik il-ħaġa li nixtiequ aħna. U qed jisemma Vlahovic, eżempju, qed jisemma ħafna Vlahovic. Saħta fuq għal-biċċa, bis-sens Joshua Vlahovic ġibu morata x'tagħmel bih sakrifiċċju? Eh, Vlahovic naħseb huwa plejer interessanti ħafna, jiġifieri u naħseb li Juventus jidħlu għalih. Naħseb nazzarda ngħid iktar jidħlu għalih milli jieħdu plejers bħal Icardi u hekk. U Milderoj li tiġi.
Eżatt, hekk qed jgħidu.
Morata naħseb li dan ikun l-aħħar staġun tiegħu mal-Juventus. Naħseb ma jinxtarax. Ma jinxtarax. Ovvjament, kif kien qed jilgħab tajjeb reġa' weġġa', jiġifieri U għandna bżonn l-attakkant li għax li jagħmel id-differenza. Kif qed ngħidu anke tħares fuq il-bank, xi kultant qed ikollok il-min iddaħħal ponta tal-kaxxa. Jiġifieri Vlahovic huwa plejer tajjeb żgur u għadu żgħir, jiġifieri man-nukliju li qed jekk tinnota li Juventus qed jerġgħu jibnu tim żgħir, Bernardeschi, Chiesa, Locatelli, De Ligt, jiġifieri Kululevski, jiġifieri dawn il-players nistgħu ngħidu li bihom ikollna garanzija ta' xar snin oħra naraw lil Juventus jiġġieldu għall-kampjonat u għat-tazzi Ewropej. Jiġifieri żgur jiswiena u naħseb huwa player interessanti ħafna li dnub nitilfuh kif ġralna bħal Donnarumma. Jiġifieri
Eħe, naqbel miegħek hemmhekk. Inkompli fuq il-perjodu pożittiv li għaddejjin minnu. Jista' jkun li dawn is-seba' rebħiet waslu u din l-undefeated era waslet il għaliex qegħdin naraw prestazzjonijiet minn players bħal Bernardeschi, De Sciglio, Alex Sandro, players li qegħdin jilagħbu tajjeb dan l-aħħar sew qegħdin naraw prestazzjoni tajbin minnhom li fl-aħħar sentej ma laħqux il-livell mixtieq tal-players naħseb naqbel miegħek.
Inti ma ninsewx meta nieħdu plejers bħal Bernardeschi, bħal Locatelli. Jilgħu ġejjin minn timijiet forsi iktar inferjuri fejn is-soltu mdorrijin jiġġieldu biex ma jaqax it-tim tagħhom, mhux imdorrijin jiġġieldu għall-kampjonat, mhux imdorrijin jilgħabu hekk fiċ-Champions League. Jiġifieri naħseb iridu iż-żmien tagħhom biex jadattaw ma' dan it-tim tal-Juventus, jiġifieri qed jilagħbu ma' wieħed mill-aqwa top teams tal-Ewropa, jiġifieri sakemm jadattaw forsi jidħlu fit-tim, però ma ninsewx ukoll li plejer ma tistax tiġġudikah meta jidħol jilgħab l-aħħar kwarta. Plejer jekk ma ttiħx il-lok u jkun konsistenti, ħafna minna, De Sciglio konna ngħidu mhux plejer tal-Juventus dawn is-sentejn. Ferba tejjem kellna sitt punti. Kellna il-cross ma' Roma u cross il-bira. Ġifieri f'daqqa waħda Deġilio sar plejer tajjeb għal Juventus. Forsi s-sena li għamel mal-Lejon insellef għenitu għax il-plejer ikun qed jilgħab. Bernardeschi l-istess ftit konna nutilizzaw, jidħol l-aħħar 20 minuta, jagħti crosses ħżiena, kulħadd igerger fuqu. Dis-sena naħseb li anke fil-jura man-nazzjonal kien plejer tajt internazzjonali huwa player differenti. Jidħol eżatt, jilgħab forsi l-pożizzjoni tiegħu u naħseb għalhekk qed jilagħbu dik il-pożizzjoni is-sena l-oħra minna ħabta naraw anke fuq il-back li ma naħsibx li hija l-pożizzjoni tiegħu. Allura dal players meta jkunu qed jilagħbu u ovvjament huma tjollu l-moral, naħseb il-wirjiet tagħhom jimpruvjaw It-tim ikunu qed jgħinuh għadhom players żgħar, jiġifieri għadhom m'għandhomx esperjenza bħal dan. Allura naħseb li forsi mbagħad pereżempju ma' Bonnucci, ma' Chiellini, ma' Cuadrado, ma' dawk il-players l-iktar esperjenza naħseb niġu tim kompatt li flimkien jagħmlu tim tajjeb b'saħħtu li għandu jiġġieled għall-kampjonat. Jista' jkun ukoll, ovvjament, ma nafx taqbilx miegħi, li Allegri qed juri fiduċja fihom. Bert Areski ma niftakarx kemm ilu magħna li beda dan l-ammont ta' logħob infila għall-argument. Ekku, naqbel miegħek naħseb Allegri issa ovvjament ġie lura qed jagħmel jibni t-tim tiegħu. Qishom issa anke l-ewwel sena l-oħra niftakar forsi waħda mill-problemi li kellna li qatt ma sibna l-ewwel starting eleven. Jiġifieri dejjem irridu nibdlu kulħadd jibdel il-pożizzjonijiet tiegħu. Issa forsi Allegri qed jagħti ċans lil dawn il-plejers ovvjament, irid juru anke huma xi jsarrfu ovvjament. Kulħadd ikun jixtieq naħseb jilgħab għal Juventus, jiġifieri kif tgħidilhom jiġifieri dawn ovvjament hemm in-nazzjonal dawn apparti li qed jkollhom wirjiet tajjeb bħal De Cirio, bħal Locatelli, bħal Keane, bħal Chiesa, bħal Bernardeschi. Jiġifieri qatt nerġgħu naraw tim nazzjonali Taljan ikollu bulk eh, players Juventini. Jiġifieri hija ħaġa sabiħa ovvjament li tuħu pjaċir tara tim Taljan u jkollu seba' players tal-Juventus. Jiġifieri u kollha għadhom sar u għandhom futur sabiħ tajjeb qudiemhom. Mistejna ftit fuq l-attakkanti u fuq Vlahovic u Morat, eżempju. Ma nafx jekk tafx bih di eżempju, però Caio Jorge Allegri batu jilgħab mal-Under 23. Issa di ma nafux ix ħaġa permanenti jew inkella temporanja, però jiena rajta ftit stramba u nara ftit stramba li dan bil-kemm qiegħed jingħata ċans meta kulma għandna b'Dybala imweġġa' lil Morata u l-Keane hemmhekk biss. Din għalija din titfa' dawl, titfa' l-inċertezza fuq ir-reklutaġġ tal-plejers min-naħa ta' Juventus allura. Mela allura dal-plejer għalfejn ġie? Dik il-mistoqsija li nagħmel jiena. Naqbel miegħek, ma ninsewx li dan il-plejer għadna ftit li xejn nafu fuqu. Jiġifieri kulma għandu dsatax-il sena, Jiġifieri, sa fejn naf jien, mhuwiex inkluż fil-lista taċ-Champions League. Fil-Champions League, le. Mhuwiex inkluż. Jiġifieri, ovvjament kif qed ngħidu, dan il-player jekk mhux ħa ntuh ċans jilgħab, mhux ħa juri xi sarraf. Naħseb li din il-mossa forsi mal-Under 23s tgħinu ħabba li jilgħab hu striker, forsi jiskurja magħhom, jibda jgħolli l-moral. Nemmen li Allegri żgur ħa jtih iċ-ċans, jiġifieri kif jiġi fil-kampjonat żgur ħa jieħdu. Ovvjament, Imma irid ikollu l-moral tiegħu għoli biex minn jiġi ċ-ċans tiegħu mal-kbar isarrfu kif għamel Keane, pereżempju, mat-tim nazzjonali. Daħal u skurjah, mal-Juventus, daħal u skurja. Jiġifieri dawn il-plejers biex iżżomm postok mal-Juventus trid tkun qed tagħmel id-differenza. Jiġifieri dan ma tistax ta' 19-il sena forsi għadek ġej u titqidem mill-Brażil, jiġifieri mhux Ewropej. Kompletament differenti. Kompletament differenti. Jiġifieri naħseb din, naħseb deċiżjoni għaqlija li forsi tgħinu jibni l-moral u l-kuraġġ li xejn jasal iċ-ċans tiegħu ma' tim tal-Juventus il-kbar jieħdu u jżomm postu mbagħad ovvjament ma' l-iskwadra kbira. Ma noħodha xejn bi kbir li jiġi jannar u naħseb il-Juventus iselfuh eh, xi tim ta' nofs il-klassifika biex ikun jista' jilgħab eh, l-istaġun magħhom. Sewa.
Immissu ftit is-suġġett tal-logħba tal-bieraħ. Ovvjament irbaħna, il-bieraħ irbaħna kontra kontra Zenit. Wieħed b'xejn ġo Russja li dejjem hija diffiċli. Eżatt, hija logħba diffiċli dejjem u kif ukoll ta' strapazz għal players għal tur ta' vjaġġar. Però baħna wieħed b'xejn. Il-kummenti ta' Allegri u l-players ta' wara, wara partita naħseb urew li Għalkemm kellna ċ-ċansijiet sewwa, għalkemm kellna ċansijiet ukoll iżjed perikolużi, l-iskwadra u anke l-kowċ innifsu ma kinux kuntenti bil-prestazzjoni. Ma kinux kuntenti fejn qabel Arrighi li kien jgħid li jippreferi jilgħab ħażin u jakkwista tliet punti xorta, jiena il-kummenti li tal-bieraħ qisu ħatta li qed jirrealizza li bl-iskwadra żagħżugħa li għandu Hemm bżonn li nġibu riżultati però bi prestazzjonijiet aħjar ħalli anke l-players innifishom jimpruvjaw sewwa u jagħmel jaraw ruħhom. X'taħseb li tivvota? Jiena laqatni dan il-fatt biex inkun onest. Ara, ma ninsewx,
kif għedt sewwa inti, tmur tilgħab ir-Russja dejjem huwa diffiċli bejn l-ivvjaġġar, bejn il-grounds tagħhom. Ma ninsewx xejn il-wirja tajba kontra Roma, però jien naħseb ukoll li l-players ilbieraħ, għalkemm konna komdi jiġifieri fil-grupp taċ-Champions League, rajthom li fil-bidu nhar bdejt ngħid li anke l-draw bdew jilagħbu il-Juventus għax għad forsi bid-draw nibqgħu l-ewwel post, iż-Zenit bil-mod il-mod jibdew jinqatgħu wkoll. Ma ninsewx li nhar il-Ħadd aħna nilgħbu kontra l-Inter u naħseb din kienet diġà f'moħħhom. Naħseb għall-plejers dik il-logħba hija aktar importanti mil-logħba tal-bieraħ. Imma ovvjament ġie l-gowl, irbaħna, jiġifieri ma sraqna xejn, però naħseb li issa b'dan il-gowl għandna siq ġewwa mal-aħħar 16 taċ-Champions League. Ovvjament ħa jgħinna li issa l-aħħar tliet logħbiet taċ-Champions League Forsi anke tkun ġejja logħba tas-Serie A, ikun jista' jserraħ xi players, jiġifieri minn dak l-aspett ġietna tajba li issa ż-Zenit kważi ngħid li jkun diffiċli li għal ħares ma ngħaddux, jiġifieri kif ġew l-affarijiet. Però naħseb li l-Juventus anke l-biraħ joqogħdu attenti, forsi player joqgħodlek attent li ma jweġġax, titqis li daw issa l-biraħ l-Erbgħa, illum jerġgħu jaslulek Turin, il-Qatgħa terġa' titlaq lejn Milan għal-logħba tal-Ħadd, jiġifieri Dawn qed nitkellmu fuq plejers li ħin kollu jitraviljaw, ħin kollu jilagħbu l-logħob tan-nazzjonal, nerġgħu nieqfu ħabba fihom, jiġifieri qed ikollna plejers tas-South America jaslu l-Ġimgħa u s-Sibt ikollok il-logħob magħhom, jiġifieri qed tkun wisq diffiċli, ħafna logħob, jiġifieri dal-plejers ma waqqfu xejn, jiġifieri naħseb jien bħal-logħba tal-bieraħ Il-Juventus qagħdu attenti li ma jitilfux biex iżommu l-ewwel post u x'bih naħseb ir-riżultat imbagħad ġie kif ġie, Tom Spintaza li fiċ-Champions League qegħdin ġewwa. Qegħdin hemmhekk. Ehm, nitkellmu issa fuq logħba ta' nhar il-Ħadd, ovvjament għandna logħba tal-Inter nhar il-Ħadd. Il-Ħadd ehm, jispiċċa minn ċiklu ta' logħob ehm, li kien importanti ħafna, labna ma' Roma, labna ma' Chelsea, u issa labna wkoll ma' Zenit li ovvjament li kienet importanti ħafna. U mbagħad jerġa' jibda Wayne, jerġa' jibda mini ċiklu ieħor fejn ilagħbu kontra Fiorentina, eżempju, kontra Lazio u logħob oħrajn importanti. Kemm importanti li niksbu riżultat nhar il-Ħadd kontra rivali ovvjament Terni. Ekku, ekku.
Mela, rivali tagħna u sewwa kif qed tgħid inti jispiċċa ċiklu ieħor, sfortunatament ikollna nerġgħu nieqfu ħabba dan l-imbierek logħob tan-Nazzjonal li kull darba kif it-tim ikun qed jippikja jerġa' jkollu jieqaf u jkollu jerġa' jibda mill-bidu. Nazzarda ngħid naħseb li nhar il-Ħadd ħa tkun l-iktar logħba importanti li ħa nkunu lagħbna dan l-istaġun. Għall-fatt li fil-bidu tlifna Wisq punti. Naħseb u trid tqis li diġà lagħbna ma' Napoli li qegħdin l-ewwel post, diġà lagħbna mal-Milan li qegħdin it-tieni post, issa ħa nkunu lagħbna mal-Inter li qegħdin it-tielet post. Jiġifieri l-logħba ta' nhar il-Ħadd mal-Inter hija importantissima kemm għall-aspett tal-klassifika għax jekk nirbħu ħa nitilgħu t-tielet post daqs l-Inter, sbatax-il punt, U ovvjament ma tistax tfalli għax mal-ewwel tliet timijiet li qed jiġġieldu għall-kampjonat ħa nkunu ma rbaħna l-ebda punti magħhom ħlief id-draw mal-Milan. Ma ninsewx li issa l-Inter ġejjin minn telfa ta' tlieta b' wieħed fil-kampjonat, jiġifieri ma naħsibx li ħa tkun logħba easy. Però min-naħa l-oħra naħseb l-Inter mit-tim ta' Conte naħseb iddgħajjef xi ftit, jiġifieri t-tluq ta' Conte, t-tluq ta' Lukaku, ma naħsibx li għadhom Inter tas-sena l-oħra naħseb jiġifieri m'għandix mhux se ngħid tkun faċli, imma naħseb il-Juventus il-forma li qegħdin u l-wirja tajba li kellna mar-Roma, jiġifieri naħseb li għandna natu natu logħba tajba jiġifieri u jalla nilqu jiġifieri ħna avvanzaw fil-klassifika u nitilgħu mal-ewwel tlieta. Naħseb li b'din ir-rebħa jekk nilqu ovvjament jiġi r-riżultat u mbagħad nazzarda ngħid li il-Juventus ikunu hemm biex jieħdu l-kampjonat u nibqgħu għaddejjin fuq nota pożittiva. Rebħa għalik, jiġifieri naħseb jekk minn is-sejr żball b'rebħa nkunu nidħlu fl-ewwel erba'. Nidħlu fl-ewwel punt. Ġifieri inti qed tara li b'rebħa tkun qisha dik l-imbuttatura biex huma jidhru lejn anke mentalment ikun jistgħu jiġġieldu. Hekk naħseb dan ma ninsiex kull ma lagħbna tmien logħbiet, jiġifieri baqa' 30 logħba. Jiġifieri b'din ir-rebħa niġu magħhom minn sbatax-il punt fit-tielet post u jkun baqa' 29 partita li tlieta minnhom diġà mill-ewwel rawnd ħlisnihom mill-ewwel tliet top teams. Ovvjament jekk ir-riżultat ma jiġix, mhux se ngħid ħa tkun impossibbli nirbħu l-kampjonat imma mbagħad tkun iktar diffiċli ovvjament għax terġa' tinqata' u inti l-konfronti diretti Apparti, mhux tliet punti jiswew sitta, għax ifallu huma u tavvanza inti. Jiġifieri, u nemmen li bħal tim tal-Milan, issa tara l-Milan fiċ-Champions League ma ħadux punt, jiġifieri terġa' tilfek mal-Porto, ma naħsibx li t-tim tal-Milan jew t-tim tan-Napli ħa jkunu konsistenti li jibqgħu javvanzaw għall-kampjonat u ma jwaqqgħux punti. Jiġifieri naħseb nhar il-Ħadd hija turning point eh, Nemmen li jekk ir-riżultat jiġi, il-Juventus jerġgħu jkunu huma r-rebħa tal-kampjonat. Semmejtha ftit inti hemmhekk, però riżultat negattiv imbagħad xi tfisser? Riżultat negattiv. Issa mhux qed ngħidu draw, qed ngħidu telfa. Le, naħseb telfa tkun diffiċli mbagħad nerġgħu niġu sitt punti biss biss taħt l-Inter fit-tielet post u jerġa' jiddependi mill-Milan u l-Napoli. U nerġgħu nispiċċaw bħas-sena l-oħra li apparti li lejn l-aħħar inkunu rridu nirbħu dejjem aħna, nittamaw li t-timijiet l-oħra rridu jfallu. Jiġifieri apparti tagħna ikunu moħħna f'oħrajn x'qed jagħmlu dawn it-timijiet. Nispera li jkollna riżultat tajjeb għax ovvjament ma nixtieqx nibqa' nara lil Juventus tkun weġgħa ta' qalb tara lil Juventus f'nofs il-klassifika u ma jkunux fl-ewwel post. Għadna spiċċajna. Eżatt, jiġifieri Imma ovvjament terġa' titlef jerġgħu jaqbżuk timijiet li hemm l-istess punti hemm xi erba' timijiet jiġifieri ovvjament b'telfa terġa' tieħu tisbita u speċjalment ħa nerġgħu nieqfu nidħlu lura nsibu l-Fiorentina u naħseb il-Fiorentina huma boogie team ieħor tagħna għax bħalma Lazio dawn it-timijiet filli jkunu qed jitilfu tara l-Fiorentina tilfet mal-Venezja jiġu mal-Juventus u tibda tgħid dawn l-istess Fiorentino li bdew jagħmlu l-mirakli għas-sena l-oħra se żball kienu tawna tlieta. Ġifieri u komplew bil-riżultati li sena warajn. Eh, eh, eh, ekku, mbagħad nibda ngħid impossibbli dat-timijiet kif jiġu mal-Juventus isiru timijiet l-aqwa fil-ewwel. Jiġifieri huwa importanti sew ħafna li nhar il-Ħadd u nirbħu l-Inter u xejn xejn rivali tagħna tinżel in-nagħżel jekk nirbħulu. Eżatt. Ehm, Ikolli nsaqsik ehm, x'taħseb għal kull iskor. Eh,
Mhux se ngħid li ħajribħulna l-Inter żgur. Eh, Ovvjament nixtieq ngħid li nkunu aħna li noħorġu fuq in-naħa ir-rebbieħa. Però knowing li l-Inter forsi tilfu l-aħħar logħba. Ovvjament home l-Inter ikolli ngħid riżultat ta' draw. Jalla ħadd sejjer żbaljat iskor u forsi nerġa' niġu wieħed b'xejn u nkomplu t-trend ta' wieħed. Jiena fil-fatt ħankun pożittiv u ħanilek naħseb li biġa wieħed b'xejn nhar Juventus. Jalla. Jalla. Sewa. Tajb ħafna wejn Kena konverzazzjoni tajba ħafna, eh, grazzi eh, dak il-minuti miegħi hawnhekk. L-aħħar messaġġ u l-aħħar appell tiegħek għal dawk il-Juventini li għadhom mhumiex membri u li ovvjament għadhom qatt ma ġew hawnhekk, jew kien dawk il-membri li eh, huma ovvjament imħallsin bħala membri però għadhom qatt ma ġew hawnhekk ukoll. Ekku, l-appell tiegħi finali huwa nirringrazzja l-membri kollha li ta' kull sena iħallsu l-membership ta' tagħhom mal-klabb tagħna. Ovvjament nappella għal ħafna Juventini għax anke kif tara fuq Facebook kulħadd jikteb u kulħadd hekk ġifieri hawn ħafna. Kulħadd għandu opinjoni. Eżatt, hawn ħafna supporters Juventini, inħeġġiġhom jidħlu membri magħna, eh, jesperjenzaw l-affarijiet sbieħ li jkollna meta jiġu players iżuruna fostna, l-atmosfera tal-klabb waqt il-logħob, ġifieri aħna miftuħin, ġifieri tista' tgħid fost il-ġimgħa niftħu tliet darbiet. Niftħu t-Tlieta, niftħu l-Ħamis u nerġgħu niftħu fil-weekend meta jerġa' jilagħbu t-tim tal-Juventus. Ovvjament inħeġġiġhom jiġu jħallsu kull ma hi miżata ta' €25, ovvjament qed igawdu minn vouchers li għandhom u ovvjament anke jkunu jridu jitilgħu jaraw il-Juventus il-prezzijiet tat-tickets ikunu face value. Ovvjament nhar il-Ħadd speċjalment mal-Inter inħeġġeġ lil kulħadd jattendi l-klabb tagħna ġewwa Birkirkara Ħalli ngħixu, nesperjenzaw il-logħba flimkien, forsi nġibu riżultat pożittiv u lkoll niċċelebraw flimkien. Jiġifieri familja waħda hawnhekk ambjent sabiħ, jiġifieri kulħadd familja, kulħadd welcome, kulħadd iġib il-familji u l-membri tiegħu, jiġifieri ejjew żuruna Ħa tesperjenzaw din l-atmosfera sabiħa u hekk ittuna kuraġġ naħdmu iktar, inkomplu nsebbħu l-klabb tagħna ħalli jitgawda għax dan inutli tagħmel palazz u jitgawda bejn il-ftit. Jiġifieri importanti li l-klabb inżommu ħaj kemm jista' jkun possibbli. Eżatt, proset ħafna Wayne. Grazzi lilek. Messaġġ tajjeb ħafna mill-Lisbon. Nirringrazzjaw lilkom tal-li segwejtu dan is-seba' podcast. Grazzi Wayne once again. Aħna l-appuntament tagħna magħkom huwa nhar il-Ħadd, il-logħba kontra Inter, Inter kontra Juventus fid-disgħa. Nixtiequ nerdukom ovvjament, nistidnukom li tiġu ssegwu l-logħba hawnhekk, wara l-logħba jkollkom iċ-ċans ukoll issemgħu leħinkom permezz ta' intervista. Aħna narawkom nhar il-Ħadd, sadanittant grazzi u għal darb'oħra.